Бүгүн биһиги Бозван Алексеевич Ойуунускай айымньытын Улуу Кутан санааҕыхпыт сүүс тохсус страницаны арыйан-арыйа саҕалыыр. Устата муруннаах утары сирэйдээх уудугу сүһүөхтээх ураанхай соһоҕо хаһааныттан ылар кыһыл субай хааныгар үрүҥ бэлэмэх мэйиитигэр ааста тигир. Иккис абзааһы айыыны ааҕар. Билбэтэх биллиҥ, истибэтэх иһиттин диэн.

Арай кэскил хараҕын аспытыгар тула барыта муҥура суох тыалаах алаастар. Алаас аннараа өттүгэр киэҥ суол бара турар, аны бэйэтин көрүммүтүгэр сахалыы таҥастаах турар эбит Аҕа, хантан интиҥҥиний? Уонна бу ханна бааргытый? Ээ, мин аатым элбэх суолтата суох. Эн бу Олоҥхо дойдутугар сылдьаҕын. Эн манна мээнэ кэлбэтэҕиҥ. Эйигин маны туохха эрэ үөрэтээри ыыппыттара. Төттөрү бэйэн дойдугар бараргар үтүө уруоктаргын үөрэтиэхтээххин. Ол гынан баран, суолун ыарахаттардаах буолуохтара. Ол иһин эйиэхэ көмөҕө үс куттар баар буолуохтара. Билигин эн аан бастаан буор куту булуоххун наада. Бу суолунан бара турдаххына, тыаҕа киирэр ыллык суол баар буолуон. Онон бардаххына алааска тиийэн, ол онно буор куту булуон. Дьэ маннык гынан кэскил саарбаҕалыы, кэскил суолунан баран иһэн тыаҕа кэлэр ыллыкка тиийбит, көрбүтэ кыыһа сандаара ыллык ортотугар ытыы турар эбит. Сандаара, эһэми хайдах бу дойдуга киирдин? Билбэтим ээ, арай кырбыппар бу манна турар этим Эн буор куккунда, сөпкө өтөҕөн туһаарыс, ким ыйытарый? Кэскил диэн ааттаахпын, миэхэ эйигиттэн көмөтө көрдөөт диэбиттэрэ. Ээ доо, сөтөх көмөҕө наадыйаргын кэпсээтэ. Мин эйэҕэ кэлэн испиппэт, лыктыаҕа киирэр сиригэр кыыс бырханыгар үс киһи эмискэ тыаттан тахсан уоран ыллан уонна сүтэн хаалбыттара. Дьэ табаарыс, олус ыарахан түбэлтэҕэ түбэспиккин, ити кинилэр дьон буолбатахтар, кинилэр биһиги үс кут куһаҕан өттүлэрин буолаллар. Биһиги дьоҕурбутун үтүөҕэ туһанар буоллахпытына, кинилэр дьоҕурдарын куһаҕаҥҥа туһаналлар. Былыыр-былыыргаттан биһиги кинилэри кытта утары охсуһабыт. Оччоҕо эн миэхэ кыыспын быыһыы эргэ көмөлөһүөм дуо? Көмөлөһүөм, ол гынан баран миэхэ охсуһууга саҥа үҥүү наада. Аттынааҕы алааска биир дэриэбинэ баар. Ол дэриэбинэ ууһугар буот куртка үҥүү оҥор диэн эт уонна үҥүүнү миэхэ ылан аҕалаар. Сөп, аҕалыам. Дорооболорун, миигин буор кутайииттэн үҥүү ылыттары ыыппыта. Ээ дьиэ, кэлэс эрэ, билигин оҥорон биэриэм. Били эйэхэ улаханнык махтанабыт. Үҥүүнү ыл уонна буор кутка илт, ыкса. Бырастыы гын, мин өр сорудаххын сатаан толорбутум. Ол онно баран сөптөөх тылыны оҥордун. Эн сорудаххын дьоҥҥо көмөлөһөөрүгүн сиэттибилээтин. Ол иһин мин эйиэхэ көмөлөһүө. Мин эйиэхэ көмөҕө бу үҥүүнү биэрэбин. Наадаҕа туттаар. Махтал. Эйиэхэ көмөҕө өссө салгын кут наадалаах. Кэлбит сүрүн суолун бара турдаххына биир алааска салгын куту булуон, эйигин буор кут ыыппыта диэн уонна бэйэҥ кыһалҕан туһунан кэпсээн. Сөп, махтал. Эн соргун куккун да? Аһа, ата ким ини? Мин аатым Кэскил диэн, мин кыыспын үс кут куһаҕан өттүлэрэ уоран ылбыттара. Аан бастаан буор курка барбытым уонна кини миэхэ батыһы биэрэн салгын курка баран киниттэн көмөтө көрдөөй диэбитэ. Ээ, дии, аны куһаҕан өттүлэрбит эмиэ наһалаан эрэллэр дуо? Мин эйиэхэ бу таабырын таайарга өйүм сөптөөх буоллаҕына көмөлөһүөм Турдарбын эрэ халлааҥҥа тиийиэм баар үһү Сол Маладьыас, мин эйиэхэ көмөҕө бу ох сааны биэрэбин Махтал, салгыы хайыыбыный? Саамай бүтэһик бэрэбиэркин ийэ кукка ааһабын. Кини ити сүрүн суолунан баран истэххинэ алааска балаҕаҥҥа баар буолуо. Сэрэнээр доҕоруом, бу бэрэбиэркэ саамай улахан суолталаах буолуо. Туох баар күүскүн, өйгүн уонна майгыгын сэгилигин туһанар. Биһиги эйигин абылыыбыт. Ыкса, бириэмин аҕыйах. Махтал, мин эһигитник түһэн биэриэм суоҕа. Махтал таайом, бу хантан ханна ыксаан иһэҕиний?

Ити балаҕаҥҥа эн кыыһыҥ баар. Баран кинини быыһаа уонна бэйэн дойдугар барыаххын сөп. Эһиэхэ Володятыгар олус махтанабыт. Хаһан даҕаны үөрэппиккитин умнуом суоҕа.